Dyma gyfnod cyffroes i bobl ifanc Cymru. Mae ganddyn ni gwricwlwm newydd i Gymru fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid. Mae'r cwricwlwm yn newid i helpu ein pobl ifanc i fod yn fwy hyblyg ac yn eu cymell i barhau i ddysgu sgiliau newydd wrth i fywyd a'r byd newid o'u cwmpas, yr union sgiliau y mae cyflogwyr yn dweud eu bod am weld. Mae pedwar diben yn ganolbwynt iddo a bydd y rhain wrth wraidd bywyd a gwaith ysgolion. Y nod yw cefnogi ein plant a phobl ifanc i fod yn Ddysgwyr uchelgeisiol galluog yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes ac sy'n Gosod safonau uchel i'w hunain, mwynhau ymchwil a datrys problemau, dadansoddi a gwerthuso data, defnyddio technoleg digidol. Gyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae rhan yn llawn mewn bywyd a gwaith ac sy'n meddwl yn greadigol, manteisio ar gyfleoedd, arwain a chwarae rôl mewn tîm, mynegi syniadau ac emosiynau. Unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas ac sy'n sefydlu gwerthoedd diogel, credoau ysbrydol a moesegol. deall lles meddyliol, corfforol ac emosiynol. Goroesi heriau, byw bywyd yn annibynnol.
Ddinasyddion egwyddorol gwybodus yng Nghymru a'r byd, ac sy'n ymwneud â materion cyfoes, parchu anghenion a hawliau eraill, ymroi i gynaliadwyedd y blaned, ystyried canlyniadau eu gweithredoedd, Bydd y pedwar diben hefyd yn allweddol i drefniadau asesu newydd.
Beth arall fydd yn newid? Mae cymhwysedd digidol bellach wedi ychwanegu at y cwricwlwm. Ynghyd â llythrennedd a rhifedd, mae'n sylfaen ar gyfer llwyddiant ym myd addysg ac mewn bywyd. Mae'r cwricwlwm newydd hefyd yn annog addysgu creadigol a chysylltiedig wedi seilio ar chwe maes dysgu a phrofiad, y celfyddydau mynegiannol, iechyd a lles, dyniaethau, ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu, mathemateg a rhifedd, gwyddoniaeth a thechnoleg. Bydd yn eang, yn gytbwys, yn gynhwysol ac yn heriol, gan gynnig amrywiaeth o brofiadau a chyfleoedd. Mae wedi ei groesawu'n gyffredinol gan addysgwyr proffesiynol a'r rheini sydd â diddordeb yn nyfodol ein pobl ifanc. Beth nesaf? Gweithiodd ymarferwyr ledled Cymru gydag arbenigwyr i ddatblygu'r canllaw i'r cwricwlwm newydd ac adnabod y gefnogaeth y bydd ei hangen ar athrawon ac ymarferwyr i'w ddarparu'n llwyddiannus. Cyhoeddwyd y canllaw i'r cwricwlwm ym mis Ionawr 2020, a chaiff ei ddefnyddio ym mhob ysgol hyd at flwyddyn saith o fis Medi 2022. Yna, bydd yn cael ei ymestyn yn flynyddol nes ei fod yn cynnwys blwyddyn 11 erbyn 2026. Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol oedd yr elfen gyntaf o'r cwricwlwm newydd a gyflwynwyd ym Medi 2016. I ddysgu mwy am sut fydd y diwygiadau i'r cwricwlwm yn effeithio arnoch chi, ewch i, Llyw dot Cymru, blaenslaes, Cwricwlwm ac Asesu.